Illum sa nirħila ġurnata li għawdex. Ħafna huma dawk il-Maltin u anke l-barranin illi jiġu hawnhekk u jiddeċidu li jqattaw ġurnata ġo għawdex. Jiena lija personalment la ġurnata, la ġimgħa u laqqas xahar mhuma biżejjed biex nieħu gost u ngawdi dak kollu li toffri Għawdex. Imma llum ħa nipprova f'din in-nofsiegħa li ġejja nara ma' xiex niltaqa'.

Malli nasal Għawdex mill-ewwel inħossni nirrilassa u nidħol fil-holiday mode. Irħejtilha mill-ewwel lejn ir-Rabat biex niltaqa' ma' Stephen Cini, l-Assistent Direttur tad-Direttorat tal-Wirt Kulturali f'Għawdex, sabiex inżur iċ-Ċentru tal-Viżitaturi fiċ-Ċittadella

jittrasforma ġibjuni ta' żmien l-Ingliżi li kienu abbandunati f'ċentru tal-viżitaturi, u dan minħabba l-fatt li f'surveys passati kien qed juri li l-viżitaturi ma kienx qed ikollhom informazzjoni, interpretazzjoni biżżejjed fuq l-affarijiet li jaraw fiċ-Ċitadella. Kienu jiġu ċ-Ċitadella u ċertu informazzjoni li jixtiequ Jekk ma jaqrawhiex fuq guidebook ma jsibuhiex. Wieħed ma jistax jifhem ċittadella eh, ma ħares lejja minn aspett eh, ta' fortifikazzjoni biss. jew ta' storiku biss, imma ċ-Ċitadella magħġuna minn diversi aspetti. Għandek l-aspett naturali fejn hija sit ta' Natura 2000, għandek l-aspett soċjali, għandek l-aspett reliġjuż, il-Knisja Katidrali tinsab proprju fiċ-Ċitadella fejn anki Santa Marija tiġġenera l-għejja ta' ħafna nies, Huwa pressure ħafna fuq l-amministrazzjoni taċ-Ċitadella. Hemm imbagħad jibqa' l-iktar forsi l-aspett storiku li l-fortifikazzjonijiet li darba kienu biex l-iskop tagħhom biex igerrxu jew ibeżżgħu n-nies milli jattakkaw iċ-Ċitadella llum il-fortifikazzjoni huma attrazzjoni biex iressqu n-nies lejn iċ-Ċitadella. Dan iċ-ċentru wieħed ukoll jista' jifhem it-trasformazzjoni li għaddiet minnha ċ-Ċitadella anki f'perjodu ta' mitt sena. Pereżempju, mis-1622 għas-1725 fejn għandna hawnhekk dwajjien ta' Margherita Soldanis, miġjuba mill-manuskritt, li għenitna ħafna meta kienu għaddejjin ix-xogħlijiet tal-proġett The Art Beyond the Forces, fejn hemmhekk wieħed jista' jara, jinnota l-arkati li jaslu għad-daħla l-antika taċ-Ċitadella u meta konna f'dik l-area ħadna aktar Tajna aktar attenzjoni li ma nagħmlux ħsara lil remains li seta' kien hemm.
Qed nitbissem għax Stephen għadu kif qalli li sa mmur fil-vjaġġ ta' Ulisse. Għandu jkun hawn Calypso ħa tgħidli biex nidħol fuq dal-vjaġġ li kien għamel Ulisse jew miegħi.

Huwa lejl ħielet fil-Baħar Nofsani. Taħt il-kwiekeb kollox dal. Imma l-allat fuq ix-xwiek meta hu l-issel vjaġġatur.
Fi ftit minuti dan l-ispettaklu awdjoviżiv jispjega l-istorja ta' din il-gżira u l-qlubija ta' niesha.
Vera, daruli għajnejja bid-dmugħ, emozzjonajt ruħi nara. Hekk, ma nafx, ma vera,
Sfortunatament f'Għawdex kien għad m'għandniex tifkira li tfakkar il-ġrajja makabra tal-1551, l-Assedju ta' Għawdex, fejn il-popolazzjoni, kif spjegajna qabel, kaxkret kollha b'madwar 5,000 ruħ fil-jasar. Għawdex ħa madwar mitt sena biex reġa' rkupra mill-ġdid il-popolazzjoni oriġinali tiegħu. Għal Malta isa l-1565 hija d-data, għal Għawdex l-1551. Eħe, xorta storja waħda pajjiż wieħed. Imma eħe.
Hija gżira u għal gżira hija maqtuħa bil-baħar u għandha wkoll l-istorja tagħha. U rridu nirrikonoxxuha.
Rakkomandazzjoni oħra tal-master plan kienet eh, dan l-imbirek bib. U ngħidlu imbirek għax f'xi mod anki nasal ngħid kien issue jew komponent kontroversjali waqt il-proġett. Dan minħabba l-fatt li l-breach li saret, il-fetħa li saret fis-swar fin-1956, kienet saret bl-iskop li l-istatwa ta' Santa Marija tkun tista' toħroġ eh, f'nar il-fesa tagħha matul it-toroq tar-Rabat. U dak il-privileġġ bl-ebda mod ma ridna nnaqqsuh lill-parruċċani li jiċċelebraw din il-festa. Ġie deċiż li jsir bieb. Il-bieb seta' faċilment forsi wieħed jagħmlu tal-injam, kienet tkun iktar cost effective, imma il-Perit xtaq li min jasal hawnhekk u jarah l-ewwel darba ma jaħsibx li hemmhekk kien hemm xi bieb oriġinali. Hu allura għamel statement modern, uża l-ħġieġ, uża l-bronż, Uża l-parti ta' fuq fil-ġebla Maltija fejn matul okkażjonijiet diversi jsiru jsir ftuħ f'dawn l-aperturi u anki f'Santa Marija l-istatwa tkun tista' toħroġ bil-libertà kollha.
Mela nieħdu l-esperjenza tal-mixja tagħna issa Fiċ-Ċittadella issa jitkellmu l-emozzjonijiet.
Iċ-Ċittadella, jew kif inhi magħrufa wkoll bħala il-Kastell, kien abitat sa minn żmien il-Bronż u jingħad li f'dan is-sit kien hawn l-Akropoli tal-perjodu Puniku Ruman. Fil-Medjuevu dan l-Akropoli ġie konvertit f'kastell li kien iservi ta' refuġju għall-Għawdxin. sakemm fl-1551 seħħet l-invażjoni ta' Għawdex mill-Imperu Ottoman. Bejn l-1599 u l-1622 dan il-post ġie ttrasformat f'fortizza, iżda il-partijiet tat-Tramuntana ma tmissewx u għadek tista' tara l-forma medjevali sal-lum.
Minn hawnhekk wieħed jista' jara dejra differenti ta' ċitadella, mhux il-bini klassiku ma r-rovini li waqgħu terremot ta' 1693 li semmejna u li ħafna minnhom id-djar qatt ma nbnew għaliex in-nies ippreferiet tgħix eh, l-barra miswar, ma kienx biża' li jgħixu l-barra miswar kemm il-Rabat u kemm eh, villaġġi oħra. fid-djar iktar spazjużi u moderni. U dan il-punt huwa l-punt li jiġu ħafna heads of states, VIPs u x'vera biex taqturuhom. Mezz li kull min jasal iċ-Ċitadella jasal sa swar u wieħed jista' igawdi il-panoramic views li jeżistu minn fuq. Li f'ġurnata mhux bħal-lum illum inzertajna l-viżibilità mhijiex daqshekk tajba imma tista' tara sa Sqallija. li tiġi f'dik id-direzzjoni.
Bejn l-2014 u l-2016 sar proġett ta' restawr u konservazzjoni kif ukoll installazzjoni ta' dawl ġdid, li ħa ħsieb ukoll il-fawna li tgħix fil-madwar u fil-fatt postijiet madwar iċ-Ċittadella jinżammu fi dlam biex ma jiddisturbawx kolonji ta' friefet il-lejl illi jgħammru fil-qrib. Proset tassew.

Kemm ilek taqqax bil-ġebel?
Inni doll aħħar 60 years ago, ġifiri kelli dawk l-14 sena, illum għandi 74. Min kien għalmek? Jien tgħallimt ma' missieri number one. U kellna xi ġewġ Maltin, konna tħarriġna magħhom ukoll. Ejju, ilu li qed ngħid jien, ilu iktar minn sittin. Imma ġifieri inti ma kontx tmur skola jew tgħallimt ġo skola? Le, ma tgħallimt ġo skola xejn, ftit u xejn. Però tħarriġna ma' kellna tnejn Maltin insomma. Kienu kontu tqattaw il-ġurnata magħhom. Ejja, żgur, ma jew ċertu saħat. Per eżempju, terba tal sena kien għandi mur l-iskola. Imma jien diġà kien inni xerba snin itħarreġ. Żgur, mela meta kien żgħira, ġifieri, missieri minn dejjem kemm fuq dan ix-xogħol. U bqajna mexxin. U tiftakar x'kienet l-ewwel ħaġa li għamilt għal xi ħadd li ħallsek?
Ifhem, diffiċli niftakar, però naf li għamilt l-arma tal-Milan u ffrajtha lil Silvio Berlusconi. Dik għandi l-iktar ħaġa għal qalbi, jah.
Maġ baqa' ħafna u nies li għadhom qed jagħmlu. Le, s-snajja llum mhux s-sara tiegħi biss, kwalunkwe snajja qegħdin jaqtgħu lura għax it-tfalijiet illum tilgħin iktar fuq l-iskola u fuq ħafna affarijiet. Imma lili qaluli li inti għandek in-neputi li qed tħarrġu. Ejju, dak mbagħad għandi t-tifel ta' ħija, tajjeb ħafna jagħmel il-fireplaces u kollox jagħmel kollox, ha? Jiġifieri għall-inqas għandna xi ħadd li baqa' miexi naqra. Eżatt. Spjegali naqra fuq is-snajja' kemm toħodlok ħin pereżempju biex tagħmel gallarija, biex tagħmel dal-ventilatur. Trid taħdem, trid taħdem b'dan. Ġifieri, għadalik naqra ftit, ġifieri għax hemm hemmhekk minnu. Ġifieri kollox b'dawn u bl-idej. Dik l-odda tiegħek. Ejju, dik l-odda. Kemm iddum biex tagħmlu pereżempju ventilatur?
Ifhem dak xi tkun fuqhom biss tagħmel pereżempju flok erba' tagħmel ħamsa. Eh, għax Imma tagħmel wieħed jew tnejn dak jieħdu iktar ħin imbagħad. Mm. U l-gallerija dik kemm dom biex. Gallerija dik fija xahar u nofs xogħol. Ħames sat, sitta kuljum. Għax ma tistax tagħmel iktar għax. Inti għandek raġun. L-ewwel nett għandi żmien u t-tieni nett anki Ifhem xi rrid ngħid. Dak ix-xogħol irid il-paċenzja. U trid tkun kalm u tkun taf xi tagħmel.
Imma x'tak dan dax-xogħol li Ifhimni. Jien din is-sena għedtlek inni about 60 years ago, so. Imma għadni sal-ġuda qasa tal-lum li sbaħ saħt li nqatta maħħa. Apparti jitfan t-diverti xin nitfan.
Imma l-gwadna għadna xogħol, xogħol jgħu ġobna għadna. Ara hawn teħel il-ġebla. Ewwa, mhm. mbagħad iddawwar ċinga. U jena ħaddimha bil-blodda. U din issir il-kolonna. Din iva, din tqatta' kollox, dieħla u ħirġa. U x'jgħidu dan? Xogħol?
Xogħol tat-torn.
Kelli 10 snin meta meta bdejt indawwar it-ton, kien għamilli ton żgħir missieri. Kont indawwar ċombini daqshekk. U affarijiet żgħar tal-ġebla. Kif kien nagħmel?
Mala. Imma jaf kemm għamel hawn xogħol jiġri tiegħek. Oh, ma ilu qed ngħidlek don qed ngħidlek ilu fuq 60 sena don jiġri. Kont għandi tifel zaħir. Giuseppe Isma li ningrazzjak li l-għajtna u nawguralek li tkompli tieħu pjaċir u tieħu gost b'daħxol li qed tagħmel. Nixin qatta sija unek u għandi naqra l-ħin.